Рус телендә дә һәм бик күп мәгълүмат бирде менә шушы милли университет турында җәмәгать. Сатып Фәрзана ханым сезгә. Беренче мин нәрсә әйтәсем килә. Мин мартта юбилеем узды. Шул уңайдан сездән бүләк сорыйм. Минем әйтәсе сүземне бүген әйттереп бетерегез. Югыйсә мәйданнарда чыгыш ясаганда, җыеннарда ясаганда миңа әйтәсе сүземне Сез әйттерми идегез. Ә мин конструктив тәкъдимнәр белән чыга идем һәрвакыт. Мактанып әйтмим, һәркем үзенә бәяне белә. Бу беренче. Икенче, мин үзебезнең читтән килеп монда җан атып йөргән татарларыбызны искә аласым килә бүген. Зәки Зайнуллин, Рәшит Якваров, Мулюков, Тагы кем безнең? Илдус Садыйк. Аннан соң Камалудинов. Камалудиновны мин белмим, мин үземнең белгәннәремне әйтәм. Илдус Амирхановлар, Мәрьям Ахияровалар, алар җан атып татар өчен йөрделәр. Үзләренең иң иң газап чиккән араларында Рәис Куддус улы булды. Аның беләсез, ничек әрәм булганын. Ул башын безнең өчен салды.

оештырганда ук инициатив группага кердем. Э, университет турында сез барыгыз да безнең татар милли университеты турында бик хәбәрдә түгелдер. Белмәгәннәр өчен вакытны экономить итер өчен мин менә бу китапта бу университет татар милли университеты тормышка ашмаган иң зур хыялым дигән башта башында минем кем монда бу китапта әнием нәселем йөзек кашы дигән Китап бу татарча. Менә шуннан кыска-кыска укыйм, университет турында белешмә өчен. Болай ык-мык килеп торганчы укыйм да бирәм. Шул ук сүзләрен мин әйтер идем, әгәр сөйләсәм. 1993 елның егерменче сентябрендә Казанда тарихта беренче мәртәбә Татар милли университеты ачылды. Университет ачылган көн бүгенге кебек исемдә. Бу чара Профсоюз урамындагы укытучылар йортында узды. Ул чакта бу йортта безнең балалар уку-мәдәни, музыка, җыр-бию, театр-әдәбият белән һәм башка төркемнәрдә шөгыльләнделәр. Озак та булмады, бу учак та сүнде. Шәһәр үзәгендә җайлы урында урнашкан укытучылар йорты ябылды, төркемнәр урамда калдылар. Бик аянычка. Моны беләсезме сез? Универсиада ачылган көн зур тантана белән узды. Зур зал шыгрым тулы иде. Дәрәҗәле кунаклар, фән эшлекләре, чиновниклар, хәтта мәгариф министры булды, ул да чыгыш ясады. Ачылу тантанасыннан соң без барлык укучылар, укытучылар Нариман урамына ерак түгел бер ПТУ бинасында беренче дәресләрне, юнәлеш лекцияләрне уздырдык. Безнең татар халкы энтузиастлары бик авыр йөкне үз җилкеләренә алдылар. Без бит бер юлы ике урында эшләдек. Төп эшебездә эшка калдык, АТМУда бушлай эшләдек. Студентлар да бушлай укыдылар. Алты факультетта, икътисад, филология, тарих, археология, медицина җиһазлары, техник технология, юридик, факультетларда 700 га якын студентларыбыз югары квалификацияле кадрлар. студентларыбызны югары квалификацияле кадрлар укытты. Һәрбер факультетта укыту югары дәрәҗәдә барды. Бернинди университеттан, бернинди Казанда эшләгән институттан ким булмады. Без бит кем идек без? Менә бу мөгаллимәләр кем идек без менә? Без Казан дәүләт университетында укытучы, химик технология институтында укытучы, Казан педагогик институты, КАИдан менә мин, авыл хуҗалыгы, төзелеш институты укучылары идек. Үзеңнең милләтеңә ана телендә яраткан фәнеңне укыту, бәхет иде. Әйе, Биктимиров үтә, Әминә әйткәнчә, елыйсы килә иде, шатлыктан елый-елый укыттык. ТМО ачылу тантанасында мәгариф министры, чиновниклар һәрберсе бик матур нотыклар сөйләде. Аннан соң без аларны күрү бәхетенә ирешә алмадык. 30 ел элек без бомжлар дигән сүзне белми идек, аннан соң без бомжларга әйләндек. Безнең укулар кая гына бармады. КГУга да, химик технологиядә дә, КАИның бинасында да, алтынчы мәктәптә дә, дүртенче мәктәптә дә, кая гына төзелеш институтында, авыл хуҗалыгында кая гына без этке-төртке булып йөрмәдек. Иң кызганыч, мәгариф министрлыгында безнең берничә лекцияләр барды. Менә күз алдымда бу хәл, балалар бүлмәгә сыймаганнар, коридорда утырып, коридорның ишегеннән карыйлар дәресне. Ә бу бит мәгариф министрлыгы. Ник алар күрмиләр? Ник алар безне безгә ярдәм итмәделәр? Менә шундый хәл кызганыч хәл булды. Та күп укымаска. Менә хәзер безгә ярдәм итмәгән депутатлар, чиновниклар туган телне саклау турында фәлсәфә сатканда, минем икейөзлелеккә исем китә. Ник аларга ярдәм сорап килгәндә кул селтәделәр икән? Исемнәрен атыйсым килми. Бүген атыйммы?
Тарихка керсен инде, кирәк. Тарихчылар бар, китап язарга материал булыр иншалла. Ата-ата исемнәре. Әйт әле, кем? Нәрсәне әйтәсең? Ну, әйтә әле, оныттым исемен. Ну, берсе Разил Бали, Разил Балиевка бардым мин, ул теге университетка каршы университетта иде. Аннан тагы кем әле, син беләсең, Әнвәр? Наил Балиев түгелме? Юк. Ну, кем инде профессор, доктор? Шуның ниен онтам һәм вакыт. Ну, хәзер... Педагог институтының ректоры түгел. Педагог институт Әнвәр.
Әйтә алмыйм, әйтә алмыйм. Кем әйтә? Язып куйырга иде. Ну, э, танылган безнең хәзер бетми телми бетми йөри. Индус Тагиров. А? Тагиров Индус. Тагиров Индус Тагиров. Индус Тагиров ха без бардык Илхамия белән без йөрдек. Теге э, теркәргә үзебезнең университетны утыра Ул ул вакытта бөтен теге конгресста җитәкче иде. Сезгә нечего терять, эшләгез, ә миңа есть чего терять, диде. Менә нәрсә диде ул. Ә хәзер тел артыннан сүз сөйләп йөргән. Рәмзи Разил Вәлиевка килдек, сорап, ул да юк, тагы кемнәрдер. Инде әйткән кешеләр үлгән, аларны инде мин рухларын Рәнҗетмим, чөнки ахирәттә кемгә начар мөнәсәбәттә монда кешеләргә, кешеләр аларга ахирәттә начар дип мин белдем, дөресме ул? Аларга дога кылсак, аларга әйбәт плюс була аларга. Менә шул. Ну нәрсә тагын? Безнең бөтен без аннан соң Туры ни булды, әңгәмә булды телевидениедән. Мухаммед шунан да утыра сөйләп. Ә мин инде ут йотып йөрим бит. Регистрация юк, бинабыз юк. Ә безнең планга кергән татар милли университетын аякка бастыру 1900 94 елда планга кергән, анда акча да бүленгән. Менә Расих Җәләл белә, мин аңа ул документны күрсәттем. Анда ничә 3 миллиардмы акча, 3 Өч миллиард акча бүленеп чыгарган, менә шул университетны аякка бастырырга. Ә 95 нче елда инде яңа укучылар кабул ителергә күздә тотылган, ачып җибәрергә, аны атарга Татар дәүләт гуманитар институты дип. Бер нәрсә булмады, китте. И мин ул Мөхәммәтшинга җавап бир, сорау бирдем, ярый алдылар. Кайчан безнең планга кергән университет ачыла дип. Ул әйтә, безнең университет ачылырга әсбапларыбыз да юк ди, укытучыларыбыз да юк ди. Мин урынымнан сикереп тордым. Ничек юк безнең ни әсбапларыбыз, укытучыларыбыз? Менә Гали Эй, Гали Юнусовичканың да рухлары шат булсын. Ул дүрт том физикадан татарча Шакирҗанов төзү институтында язды. Аннан соң нинди генә фәннәр юк, Менә теге теоретический механика, сопроматлар, алар бит авыр фәннәр. Начертательный геометрия. Ә, начертательный геометрия. Барсыннан да татар телендә безнең дәреслекләр булды. Ә укытучылар, укытучылар, карагыз әле, менә хәзер. Кемнәр безнең гамәли механика. Так, куям да Менә, менә, менә, менә, менә. Менә утырган укытучылар Альберт Мурханов, бик зур рәхмәт сиңа, Аллам саулык бирсен. Э, рәхмәт Мурхановка э, шул университетта эшләгән генә түгел, ул архирей дачаларындагы ташларның безнең мусулман ташлары гарәп белән язылган кабер ташларын исбат итте. Ут йотып йөрде. Качан без аңа тотынабыз? Качан без аны Эшкә кертәбез ул участокны. Ә хәзер анда рәхәтләнеп чиркәүләр ни нәрсәшиләр, чиркәүләр, чиркәүләр анда яңгырый. Ә безнең без юк. Без шулай итеп йоклап ятып ни Карл Маркс урамында үзебезнең ТОЦның бинасын да югалттык. Без югалттык ни күп әйберләрне югалттык. Инде мин аларны искә төшермим, но менә бу укытучыларны санап китәсем килә, кем эшләгән. Вахит Хаков юк ул. Әйе. Гомәр Саттаров юк. Фаузия Байрамова менә ул татар яшь. Нинди Фаузия сез укыттыгыз? Татар әдәбияты. Әдәбият инде. Әдәбият, әдәбият. Балалар әдәбияты идеме? Татар.
Так.
Менә Илдус Амирханов юк. Рафаэль Тукшаитов исән микән? Тәмина Бектимирова тарих укытты. Елы-елы укытты. Шатланып, что үз татар телендә укыту Аннан да зур бәхет юктыр. Э, Кәрим Далаткадин, Равил Хадый рухлары шат булсын. Ул бик күп дәреслекләр язды информатикадан. Телнең белгече иде. Бик акыллы, бик талантлы кеше иде. Ринат Галимуллин, Аннан соң Рафхат Рахматуллин, Рафхат Абдулович, ул без аның белән бергә эшләдек, ул математик иде. Ул Үзбәкстаннан килгән, анда ул укыткан университетта үзбәк телендә, үзбәк теле бит татар теле белән якын, шуңа күрә без аның белән дәреслек язганда, дифференциаль исәпләү, интеграль исәпләү, Ул атамалар кертә иде. Менә кемнәрдер инде күңел нитеп скучать итә башладылар. Скучать ничек була татарча? Ничек? Я, ирегү була, сагыш була, иштияк була. Нинди сүз иде урысчасы?
Менә шулай торып, Рахма, Рахмат Абдулович, без бергә бик тату эшләдек. Ул бик белемле иде. Аннан соң менә ул бик тә грамотный иде. Монда татарча терминнарны бик эчтәлеккә ятышлы тәкъдим итмиләр иде. Мәсәлән, менә кем математика белән таныш? Производная. Аны чыгарылма дип әйтәләр иде. Нинди ул чыгарылма? Ә ул аны хасилә дип әйтә иде. Э, предел, чикләнмә. Менә бик күп аныңкы без бергә аннан соң аны э, карап обсуждать итеп, обсуждать нәрсә була? Музакәра.
Музакара була. Татар теле аңлатмалар.
Киңәшергә, Сәрия Михайлович Сәрия Михайлов рухлары Гөлсина Яблакова, Наил Газетдинов, Әнис Галимҗанов, Гөлнар Арысланова, Айрат Арыслановның кызы ул инглиз теленнән укытты, дәресләр ясады. Илхамия Курганова, Фәрзәнә Кулиева, Мәриям Ахиярова. Әзһәр Мөхәммәди, Хәбиб Нәҗип, Әнвәс Хафизович, менә бу бөтен укыткан укытучылар. Рәмзи Ногмани.
Кем? Рәмзи Ногмани.
Ә, Рәмзи, Рәмзи Галимҗанов. Без аның белән туганнар булып чыктык, әни яктан, Алтынбаевлар ягыннан. Ул әтисе яктан аның Алтынбаевлар. Ә, менә шул. Ну, менә Бүген рәхмәтемне әйтәсем килә, шатланам, шундый кешеләрне белдем, шундый кешеләр белән эшләдем. Татар өчен, милләте өчен җан атып йөргән кешеләр менә алар утыралар. Аларга рәхмәт укыгыз, догаларыгызга аларга исәнлек, саулык, алардан өмет иткәннәргә дога. Тагы нәрсә, менә мин кичә генә миңа шул университет, мин бит икътисад факультетын җитәкләгән идем. 14 белгеч чыгардым икътисад белгечлеге турында. Шунда Миннубаев миңа Фирдус шалтыратты. Мин 14 кешене чыгардым декан булып. Миңа Халимуллин хәтта филология факультетын бер семестрга таккан иде. Филология факультетында да декан булып йөрдем. Мин вообще Тавыкларга көлке. Мин әйтәм, ике факультет булгач, ике факультет өчен түлә, юк ди. Менә шундый Фирдус шалтыратты. Фәрзана Галямна, без сезнең белән җыелып э, килергә җыенабыз. Э, сездә укып киткән шәкертләрегез ди. Мин әйтәм, ни, Фирдүс, минең, син килә алмыйсың инде, ул командировкада, бүген мин аны китер, чакырмакчы идем. Ул, мин әйтәм, сезгә безнең биш ел алар укыдылар, алар дипломнарын, без аларга дипломнар бирдек. Мин әйтәм, Фирдүс, бу дипломнар сезгә файда бирдеме? Ни ул, конечно, Фазан ага ла моны дыя. Мин ди, укып бетереп киткәч ди, мине шундук ди эшкә алдылар ди, 800, ул вакытта күп акча иде, мине главный механик, главный механик итеп алдылар ди. Менә ул, Галләмов Илгизәр, директор строительной фирмы, не, Гайнутдинов Ринат, служба безопасности да, Татэнергода зур урынны, эшли. Зур урында, зур урында эшли. Наил Илдар Мусин, Кыктыйда зав кафедры, э, теге анда хәзер эшли. Аннан соң Минибаев Фирдус, э, главный механик булып эшли. Э, Ахмадуллин Гаяз, Ул таможняда, ул да җитәкче. Бөтенесе дә безнең дипломнар белән җитәкче булдылар. Мин бик шат, алар мине икенче әнием дип әйтәләр иде. Сез мин мактанып сөйли дип әйтмә, мин мин тик нәрсә хис иткәнемне сөйлимен. Менә чыгарыш теге Даурскида анда педучилище бар иде. Шунда без анда да без укыттык. Шунда безнең чыга, не выпускной чыгару э, тантанасы булды бу факультетның ихтиса. Менә укыйм инде, мин аңаларга шундый матур сүзләр сөйләгәнмен икән. Бүген безнең искиткеч көн. Сез диплом таныклык аласыз һәм сезнең өчен яңа булган тормышка аяк басасыз. Бу искиткеч мизгелне төр, төрлечә атап була. Тантаналы, бәхетле, дулкынландыргыч, гүзәл дип. Ләкин алар барыбер без хәзерге вакытта кичерә торган хәлебезне ачып бирә алмыйлар. Сез шатланасыз, борчыласыз. Без дә сезнең укытучыларыгыз борчылабыз. Безне берләштергән хисләр көчәя, арта, зурая. Бу уңыш хисләре без биш ел буе көткән безне канәгатьләндергән нәтиҗә. Бүгенге көнгә килү юлы җиңел булмады. Җиңел булмады бүгенге тантаналыга килгән юл. Сезнең өчен бу белем туплау, физик һәм рухи үсү, ә безнең өчен бу институтның аякка басуы, югары уку йорты исемен йөртүгә ия булу. Сез югары уку йортын тәмамлаучылар хокукына ия булып, диплом аласыз, ә без сезнең кебек белгечләрне хәзерләү хокукы, Россия Федерациясе лицензиясен алдык.

Ну, без шатландык инде, регистрация булмаса да, безгә укыту, уку белән шөгыльләнергә мөмкинлек булды. Хәзерге, ну, монда инде укымыйм. Мин сезне бу тормышыгызга кабатланмас минутлар белән тәбрик итәм һәм сезнең йөрәкләрдә укытучыларыгыз кабызган милли рух уты бер дә сүнмәс. Сез милләтегезгә Телне аякка бастыруда, үстерүдә хезмәт итәрсез дип ышанам. Ул вакытта шул ук сүзләрне мин сөйли идем. Менә хәзер шул университет турында. Хәзер инде ничек телне, телне аякка бас, телне саклау, аякка бастыру конструктив тәкъдим. Уйлап уйлап тордык та без һаман бит телне ничек бастыру икән дип эчебез яна бит. Телебез бит бетеп бара. Урысларның да бетеп бара. Алар бер вакыт Таксида барганда водитель, э, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Кто написал? Ломоносов ты. Ладно, мин айтам, күлтүк иде. Аннан соң татарларны сүгә башлады. Сез ди безгә ди татар теле кертеп дип, хәзер минем малаем ди сөйләшә дә белми, грамотный ди, яза да белми. Татар теле булганга без гаепле без икән. Менә шул. Нинди юл безнең телне Аякка бастырырга. Менә безнең бик яхшы Тимирясова дигән ни Асия Витальевна. Күптәннән мин аның белән әтисе ректор иде институт экономики экономики и предпринимательства дигән колхозның колхоз базары янында аның университеты гөрләп эшләп тора Никар Мерческий. Хәзер ул аның ректоры Асия Витальевна. Без аңа бардык. Кемнәр бардык? Ә менә Әнвәр Солтан барды. Тагы кем барды, Әнвәр? Икәү генә бардыкмы? Бардык. И мин Асия Витальевна, мин әйтәм, как нам быть, без университетны хаман, мин әйтәм, аякка бастыра алмыйбыз. Сүнде, растоптали, и у нас сейчас бер нәрсәбез юк дидем. Ул әйтте, сезгә ди мин честно әйтәм ди, сез ди бер вакытта да татар милли университетына Регистрация ал алмыйсыз, диде. Россия, Мәскәү сезгә рөхсәт итми, ди. Мин сезгә тәкъдим итәм, колледж ачырга, ди. Колледж. И безгә ярдәмче бирде. Колледжны, уставны, менә уставны, менә. Менә уставны язып, яздырып бирде. Аннан соң юристны бирде. Безгә менә Урыс әйтмәсе, расплюнуть. Менә бу э, колледжны, э, аяк, э, не, теркәү. Нинди колледж бу? Бу колледж укытучылар хәзерли. Башлангыч классларда татар телендә укытучы укыганнарга укытучылар хәзерли. Башлангыч классларда 4 ел буена һәм ясле балалар бакчасында тәрбиячеләр татарча балалар белән шөгыльләнә торган. Менә шундый колледж без тәкъдим иттек. Бу колледжны халык нәрсә? Куллият. Куллият. Ну, куллият, куллият. Без моны атадык татарский народный колледж дип. И бу дәүләттән без мин бер 9 майда барып Миниханов янына йөгереп барып бу турыда әйттем. Менә как раз Телне саклау, үстерү елы иде. Мин әйтәм, менә шундый ел, ни, Рөстәм Нургалиевич, ярдәм итегез, менә телне шулай-шулай саклап була, менә шундый юл белән. Әнә тегегә барыгыз, ул барсын язып алыр, ул сезнең белән бәйләнешкә керер, диде. Бүгенге көнгә керә бәйләнешкә, беркем миңа кермәде, и бернинди ярдәм булмады. Менә шулай иттереп, шул колледжны ачыр өчен уставыбыз бар. Икенче мәсьәлә, э, юридический адрес. Юридический адрес безнең юк. Юридический адрес булыр өчен элек юридический адресны тер- әйтергә була иде. Менә бу бу юридический адрес, шуның буенча без укытабыз дип. Ә хәзер алай булмый икән. Әгәр дә син юридический адресны Әйтсәң, анда барып тикшерәләр икән, кая бүлмәләр, кая җваплар, дип тикшерәләр икән. Менә шуңа күрә юридический адресны эзләп безнең баш катты. Юридический адресны берәү дә бирергә тырышмый. Мин башымны иеп, ул Халимуллинга да бардым. Э, ул бит тик ята анда, ул бит фактически бер нәрсә укытмый. Ул дипломнар гына биреп ята. Э, ә бинаны э, безнең студентлар акчасына алган бинаны яулап тора анда. Аннан Мин айтам, әйдә бергәләп эшлик, инде бит ул каршы булса да, аның ул эшләгәндә, ректор булганда, ул безне без бизнес белән занимаюсь, диде. Ул менә бу безнең, ул бит соңыннан акча ала башлады студентлардан. И әйтте, вы учтите, ди, это мы бизнесом занимаемся, ди. Это аңа исе дә китми, ди, ул безне укытуга. Укытучыларны яңа бетергән институтларны тәмамлаган егетләрне, кызларны эшкә чакыра иде, аспирантларны, а профессорларны, докторлардан кул алардан ваз кичә иде. Аларга күбрәк түләргә по статусу дип. Менә шуңа күрә, менә хәзер миндә бөтен кагазьләр бар. Менә бу устав та бар. Менә кирәк, менә бу договор да алар бирделәр. Шул договор, әгәр дә без юридический адрес тапсак, Ул вакытта шул адресның иясе белән договор төзибез дә, ул безгә ни әйтә, ни минди ну риза безгә урын бирергә. Аннан соң без уставны алып, шул договорны алып барабыз, заявление белән барабыз Министерство юстициягә. И безгә шундук Регистрировать итәләр колледжны, регистрировать итәләр. И без, мин уйлыйм, куән акча, менә бит Кол Шәриф мәчетенә халык ярдәм итте. Болгарны аякка бастырырга безнең милләт ярдәм итте. Чит илләрдән ярдәм иттеләр. Безгә дә монда ярдәм итерләр. Бер колледжны гына ярдәмгә ярдәм итергә мөмкинлек булыр. Шуңа күрә чит илләргә мөрәҗәгать итергә, Россия буена мөрәҗәгать итергә, шул акчаларны җыеп, Ни, Татарский народный колледжны эшләтеп җибәрсәк, ул вакытта безнең югары белем институтларда аерым бүлекләр ачып, анда татарча укытуны кертергә мөмкин була. Менә шул. Менә каян табабыз ул юридический адресны, мин белмимен. Так, дальше нәрсә? Договор безвозмездного пользования менә бөтенесе бар. Ул вакытта э, устав табар бөтенесе бар. Тик эшләргә эшләргә кеше юк. Без инде олы э, яшьләргә бик кирәкми. Так что менә сезгә информация. Мөмкинме? Утыр, утыр, утыр, утыр. Нәрсә сорауыгыз бармы?
Юк, юк. Былай итәбез.
Б- Бер генә справка. Менә безнең каршыбызда э, Аксакаллар шурасы рәисе э, э, нидән, конгресстан Яшьләрне безнең Альберт, Альберт әфәнде дә конгресста инде ешла итеп ник документлар бар. Алла теләсә менә без икәү, өчәү утырырбыз. Ул турыда уйлашып йөрәм. Яшик, миндә беләсезме, университетның документлары бөтен шкафымның аскы ящиге тулган. Ташлый алмыйм. Анда расписаниелар, анда дәреслекләр, анда бөтенесе.

Йөрәге яна икән, менә шул җөе белән сез дә сугарылыгыз. Нәрсә әйтә, тыңлыйм әле мин аны.